Onyulo. Onyulo. Samanoti muna kamanono. Ng'ad simu kabisa. Onyulo ang'o? Ang'o idhawne? Ok nyi kisumo moko mane to dong nyeche nawuok kaka dhi mielo thum odong. Eh. Kae to nyithindo go dhi liwa. Kae to nigi dhi giketo na michele drink. Mchele nade? To kinyia hero ne jose dio ka michele oketo nade the ring. No ket ni michele. Eh. Eh. Gikit gikit gikit gi michele ma cham michele ku kinya cham michele. Afia lose weight dong ineno ka sani kura na arumo gi weight. Santi dendi odok. Kata seche mane man mi neno ka ng'acha ne na kalo kacha winjo ka ng'acha ni wait wait a minute. Nikech ging'e gi man. Abuko ka yot. Ya yot. Otherwise Antie maber. Adhi nade? Adhi maber. Bwana irwak ni maler nade? Wife ni oseduogo? Podi. Bwana kwani nitim ang'o bwana? Okimany na kata mana pesa moro matin. Jogo tami wuyoga wuya chuth. Jogo dagi bwana. Na kata mana so mbili moro mondo adhi awuoni gi osiepa moro. Hmm. Odhi ondik ni email ne jo jo kacha in jaodi. Magi gik ma jinde joluoro. Mm. Ng'e ni era tindo rum. Ah, Tinde en mano tada, tada ema koro tindi dak koro e piny ka. tindo ok en hera Eh, Bwana hera tinde moloyo to hera chon ne muofu. Ah, eh, chon to ne hera muofu. Iwinjo? Mm. Kama ne jakera ken odhi otimne nade omera hera ni te mosethago re chon ne hera ne muofu ema ne yudo kata mana jadindiga moro odhi okendo kata nyathi misungu moro. Eh, Odak ko mos, gipano ko maemba sembo. To giuse dho ndara. Dho ndori. To kendo gimor. Gimor ahinya. Tinde to nyaka ne era chak neno. Ma era dhi chak neno nyiri manyodunde. Mera. Omera sani. Nyiri manyodunde gi. Eh. Mani yudo ka nyako. Dho, ing'e ni nyako manyadundo to onego bed nobedo down to earth nikech onyadundo. But ruo hiru ga kende ni gitabu ya mara magzi. Hmm. Ma en kuru nyako dhio chako kitu ni en kuru dwara mana joma nigi pesa. En chako chako dhio wedhi wero dhano. En kuru hero mitoka gi pesa to gi wuoch. Eh. Gi perfume ma ko ne tinde gi luokore nyaka gi busu kut. Gi luokore gango. I wonder why. Gi luokore nyaka gi busu kut. Koro nitiyo gi nyiri go nango. Maka joma nanena kadhi chwanyorago bwana nikech mano togo donge sore nyingo chona numuze ni aje boyna mokwongo ke kata mana denda oluongi nang kama mwana nyingi zumo eh. adage ma adage kaka nyaka cho Mombasa mano dage mi dage onye kizu apenyi masa mm, mm. abeni nyako mane ya Mombasa cha mano chwanyi gi wife mm. Ah, Yeah. bwana kane nyiri malando giricho. Ah, nyiri malando gichendo. Mana nyiri malando gichendo. To koro mano mon chendo design maromo nade. Koro kethe kata gi wife chotho. Koro wife nofwenyo gino kose. Ati ng'eni ne ok awacho gino. A onyulo. Mhm. Achich kodi. Bwana nitie gima donge donge ine ma wagoga kodi mbaka. Mm. To donge nisekwera Mm. mana land mokwongo cha. Mm. To in be donge nichula. An pok anyiso ng'ato. In dong pok inyombo ga. An to erase nyombo modhi ota ma min gi otamore ni kik oduog. Ah, nyolo podi. Bana nyolo dirsa December to nego wanyombi. Ah, ndo ng'ane abedhe ana ana ana organize gi friends ga moko. Hmm. Gi ana ku, hmm. gi anax. Hmm. Ka gibiro, hmm. giwacho ni gidhi biro wadhi urera trip moro. Kaito ni kanyo nitie masore moko dhi biro. Nyalo kata mana ni. By December no mago kore masore mana target. Mago joma atadhi nyiso ginene. but mnyulo sana bana vya kauli but nyingine time mwingine wa hivi bwana ukiona kata mya kata mana zo tatu hivi ndio hmm. ngacha ngacha nyalo ndiko ni email moro ne jogo kwa ni chwanyo jaudi mano monade no ken gi moro melich dong mana biro modeko cha apenji bwana kare mon chendo bwana biro mana modeko mabe nokinindo kata mana oko dong idugi tamri ni ni dhi we aura dhi Kol kimero mero tibor. Iluongo ni ulipopop na bet sini tam liblingoti. Nango. Eh? Bana nyul mago tango e wachi miyago. Mano mano Kiswahili moro wawacho ga kogena. Ogina koko. Ogina koko. Eh, mimi nokuja Kiswahili moro ni nongise ni kiponon it is it is it is tukaku. Nien nien po nono. Eh, nango. Wan go gina mane ko dictionary. Ma Kiswahili kendo sani wadhi chwanyore, wadhi chwanyore gi wahenga marach. Udhi dhawo. Wahenga chingeni ne walo maka ne pimo wiji moko maka na sani ne gikel ni magi rules ma sani tiyo. Chon ingeni nok ti gi chik ni ni ni, ni constitution. Hmm. Mineno Raila koro ne fight for ni. Machani tiyo ga gi gimoro ni methali and misemo. emana jogo ne tiyo godo. Koro niwinjo ka samoro methali odhi jodongo odhi obwokore bwana macha to ne walo bwana. Ni ni ni niya asevunjika mguu vunjika mguu. Tie ng'ato malit ne michak inyono mituro. Eh, ni kukulacho kungungunguoni mwako. To mano gima ukayi mano manade ka koro chwari ma kodonjo nango ni. Tinyalo ywak kama. Tinyalo ywak resaino. Sani to debe ni ne wahenga ne oteporo daka.

Mago gin kaka ne ipakogi. Koro wahenga mane odugle ochunya group mane obiro gi gi, gi, gi story moro mm. ni, ni, ni mtoto mtoto akililila wembele mpe. Nyulinto chalo ni Kiswahili to ni aye nono. Kiswahili naye nono nade. Japuonjo mar Kiswahili ema ne onge appetite mar puonjowa. Noonge na katholika mage mag mbali mbali ya viungo. Bwana waning'eni wandiwaga nyaka gine moro mar tedo cha. Gine moro mar tedo gi Kiswahili cha.

kudu sikina cha bwana yeye yani yeye yani pesa ni neno but but ngate mano affect wa gigino bwana dosi ni necho lo wamba na check bwana winyo ka samoro pesa nende winyo ma i need to append my signature ni dhi hero signature matindi ko ema ema wa mane kaka timore odo piny tek a piny to sani tek bwana piny tek sani ma an gik moko midwa keto go jini kata ng'o kete go an bi ng'e kaka sani dak hmm. Achiemo gokinyi kalo malanj kama tapondo. Akulra kama kalancho kala magi mono donjo sa apar kama tachako riera. Kama wang' adhi ayude mbaka, tagudo kanyo kayudo kitedo. Kama sana sana kaneno kosiepna, osiepena ma nigi nyithinde malimo. Nikech ing'e ni kanyo ji ok Emomiyo nyal. tinde ok inena ga kaka ineno iparo no nikech jaodi bende jaodi nodhi gi nyithindo. Mm, bwana. Bwana to koro ke bwana bwana mano to itimo marach bwana. Koro nya Mombasa ni en oketho oketha chuth. Mm.